ये कथी करै छियै साग के कमाबै छियै आ रधिया सबके उखाड़ै छियै एकरा जब उखाड़ै छियै तऽ हाँ। निहबै कथी से आय एको रति ने जरना काटिए ने कुछो घर में जरना नहि छै कहाँ जरना काल्हे जे कहलियै कि जबै काट के लाबे गाछी के पाइ के लाबे से गेलियै तऽ लऽ तब आ जाइ छै गाछी के लिम ना पानि तबिया लेने ले सुन ना अच्छा से हाथ बचा का आ मोटगर मोटगर डाल के काट ले बुझली जे हाँ। कनी दस दिन चलबो करे ले अच्छा जाओ से काट का बढ़िया से चीज का रखी दब सुखेला अब की करबै त कच्चे कुचे से करही के पड़तै आ जरना साफे सटलिए जा बाप रे बाप जरना सटल छै तऽ की हेतै साइड जाते त कथी से बनाबै खाना खबै कथी से बात रे खावे लगा देख जहने माय तेहने बेटा ए बा ई तऽ बड़ा नीक छै हम मैं खराब छियै नहीं जने अहाँ बात लगाबै छी तने ई माता भाग मनो चुपचाप भगवान का गोड़ लागो जे हमरा ना दुल्हा मिलल हाँ, हाँ, जाओ, एहन सुरेबगर दुल्हा कतौ न मिलत भरि गाम में जाओ ना। नहीं तो हार रार दुल्हा भेटतियो तो तोरा बड़ी भीड़ पड़तियो ले आय दियो भोरे गाछी पंगवे ला जरना बोका दे दियो मोगी एको बेर न कहने छै हमरा बड इज्जत करे छै मोगी हमर एते इज्जत हमर बो हमरा करे छै जे ओते कुत्ता बिलाइ कहियो न करे छै तते इज्जत कए देलकै यऽ जाइ छियै मायके कहि देबै सब बात मायके आइए सारा बात बता देबै घरके ई बड्ड जे बुझै छै जय हो गाय देवता कनिया कल के गाछी पानि के जरना लावल एक बेर चढ़े छिया गलती सलती माफ करिया जय हो गाय देवता चढ़लो हेतै तब ने बाप जलम कहियो ने चढ़ल छै गाछ पर

आब केना करबै आब तऽ हमरा जी उड़ि गेलै आब कुछ न फुर आब केना नीचा हेबै गो ए माँ भगवती ए भगवान गोड़ लागै छी आइ जे हम एहिपर से नीके सुखे उतरि जेबै जे तोरा बीस किलो लड्डू चढ़ेबह बाबू बड़ी भीड़ से गाँव केना उतरा मुल्को ऊपर से लेलिए हम थाए ने पेलिए चल गलिए आप केना करबे गो बाप नीचा माथे ताके जे हमरा जी उड़े जाब हट केना के हम बेकार चढ़ गलिए पर हमने पांग पे काज ताज दबिया फेंके छिए बाप जाचे नीचा कोनो बाजे माँ भगवती निके से उतर जेबा गोड़ लागे छी अब 20 किलो लड्डू हम चढ़ेबो नीक से उतर जेबै त गो बाबू बड़ी भीड़ छै हमरा बीस किलो लड्डू चढ़ाबा है माँ भगवती गो बाबू आब केना करबै गो हे माँ भगवती आब कनी नीचा एलिया आब पंद्रह किलो चढ़ेब पाँच किलो माइनस भेल आब पंद्रह किलो चढ़ेब हे माँ भगवती कहुना नीचा चलि जेब तऽ ओ बाबू हे माँ भगवती हे गोपा आब जे छै हम दस किलो चढ़ेब एहिठिन से नीचा चलि गेल एतऽ से दस किलो हे माँ भगवती ओ बाबू आब केना उतरबै कोनो बानब बक नहि लागै छौ अगो बा हे माँ भगवती कोनो बाजन नीक से उतरि जेबै हे माँ भगवती आब एतऽ से ओ बा हे माँ भगवती गोर लागै छै आब एक किलो चढ़ेबो आब नीचा चलि गेलियै एक किलो चढ़ेबो हे माँ भगवती गोड़ लागै छै एहन कर्म नहि करबै हम गाछ पर कहियो नहि चढ़बै गोड़ लागै छै माँ भगवती बीस किलो कोबलने रहियै जमा बीस किलो आ पंद्रह किलो बीस दस तीस आ पाँच पैंतीस किलो ओहिसँ नीचा एलियै पाँच किलो अ, दस किलो जमा पैंतीस आ दस पैंतालीस किलो आयल धारे जाए पैंतालीस किलो आता आबि कऽ पाँच किलो जमा पचास किलो आ एक किलो एतऽ नीचाँमे हे माँ भगवती जमा एकावन किलो भेला हम बड़ी गलती केलियै ऊपर चढ़ि गेल रहियै एकावन किलो भेल हे माँ भगवती हे गाछी देवता गोड़ लागे छियो आय के बाद ने हम कहियो चढ़बो तोरा पर आ ने कहियो एकावन किलो लड्डू तोरा चढ़ेबो ई श्यामलाल चलल घर तू अहिना रहियो आइके बाद दबिया वाला काम हम कहियो न करबे नहीं तोरा पर चढ़बा नहीं लड्डू चढ़ेबा हे गाछी देवता हे माँ भगवती अते ऊपर चढ़लिए गो बाबू डरे से हगाइयो गेले गमछा गिना गेले पे चढ़लिए कहियो बाप जलम नहीं चढ़ल रहिए हाँ? ऊपर से नीचा आवे में डरे से आगे आ गेले गमछो गिना गेले घर में देखते मारबो करते लोग की कहते ए गाछ देवता जाय छै ने चढ़ब आ ने एकावन किलो लड्डू चढ़ेब चलल श्याम लाल आब अपन घर नबिया लए ले चाहे के बाद एहन गाछी पाना हम नहि चढ़बै जाड़ा फिरा गेलै गमछियो घि ए बाबू झड़े छियै एगो ए आ गेलो बुधनी घिन आ गेलो गमछा बु- कनिया ये कनिया ए कनिया की भेल जे माँ के कते महकै छै के दैया के दैया

तऽ कतहु बचैवला उपाय नहि देखलियै जियैवला उमेद कहलियै आब कनिआँसँ भेंट नहि हेतै ओतयसँ भगवानके बीस किलो लड्डू कबूला केलियै जोरे सारा धोआ टट्टी बा जेहो घर घर रही हो ना सेहो बेच के लड्डू आ मिठाई आ चढ़ा पहिले दियो। सुनियो ने हमर गप आ जब कनी दूर आधा दूर एलियै तब पंद्रह किलो केलियै बुझलिए आ ओतऽ से जे कनी दूर एलिए तो दस किलो कर लिए आ वैसे नीचा जब एलिए तो पाँच किलो कर लिए आ जब गाछ देवता के जड़ ले एलिए तो एक किलो कर लिए जमा लड्डू के जोड़लिए एकावन किलो भेले कनिया हमरा डरे से हगा गेल कनी अहाँ के कहैत रहे छी कि गैस खरीद लू घर में सबके घर घर गैस भ गेल या हाँ। आ चूल्हा पर हमरा खाना बनबऽ पड़ैया आ नहीं जरना या नहीं कुछ आबत हम बुढ़िया के बजबै छी आइ के बाद बुढ़िया अपन खाना उना बनब काल्हि पकौड़ी खेनरिया ओते गैस ओही रहू ओही रहू ओते माय गैस चाहिए ये माय आबऽ दियो आबऽ दियो बुढ़िया के तो बुढ़िया से हम बात करै छियै बुढ़िया से की बात करबी डर से बुढ़िया से इहे बात करबै कि आइ के बाद हम खाना उना नहीं बनाएब

हमरा जी उड़ गेल जिए ने प्राण उड़ा लगलो ऊपरे में हम कहली आप चोट नहीं से जीवे पकड़वा लै छी मैं आगे तू बड़ मुल का ऊपर में रहिए बुझली मैं हाँ। डर से हमरा जी हाथ उड़ गेलो कहली हे माँ भगवती हाँ अय पर से जे हम निके सुखे नीचा चल जब हाँ। तो तोरा 20 किलो लड्डू अनर चढ़े कह देली गो बाबू निक कलियो ने मैं ठीक काम केली तो जान बचा तो बहुत उपाय हुआ हाँ।

मैं गाछ पर से जे ताक लियो डर माथा नीचा में दो डर भए गेल डरे से आगे आगे तक ही नहीं हेलो बा हमरा गो बा गो एगो माछी हन हन लगे छै जो जो कल पर जो मैं गे तो की करबो छै लड्डू हमरा चढ़बो पड़ते नहीं आपने चढ़े कह दिलिए जड़ में कह देली जे अपने कहियो चढ़बो ने ते लड्डू हम चढ़ेबो हाँ।

अपन दिमाग लगेलकै जे हटि भए गेला कोइ नहि रहै कहियो खैसिए पड़तियै बेटे जकाँ माय अछि की जैसन बेटा बाप लए अपन माय जकरा बाप हम हमरा रहै। गम छियै मन लगला हे जरना नहि पन जान बचा के हमर बेटा तऽ एलै घर कहुना के जान बुद्धि बचा नहि रहै तऽ ओहि ना एलै हमर बेटा बकले था